Бернинди дә кимчелексез кылган, Алла ризалыгы өчен кылган хаҗ, ләйсә ләху җәза, һәм аның җәннәттән башка бернинди дә җазасы юк. Ягъни, әгәр дә кеше дөрес итеп хаҗны кылса, ул хаҗдан кайтканда ул әле генә туган бала шикелле кайтачак. Әле генә туган чип-чиста бала шикелле кайтачак. Һәм Э, тагын бер хадис, анысы алданрак әйтәсе калган, буни алислам галя хамс. Ислам дине ул биш, э, биш нәрсәгә нигезләнгән. Һәм шуның бишесенең берсе ул да булса хаҗ кылу. Хаҗ кылырга ул һәрбер мөселман өстендәге булган бурычы. Гаилә өстендә түгел, корбан шикелле, ә һәрбер мөселман кешесенең өстендә булган бурычы. Һәрбер кеше аның турында хотя бы уйларга, ниятләргә тиеш. Күп кешедән сорыйсың, аның башында хаҗ, хаҗ дигән нәрсә дә юк. Нияте дә юк, теләге дә юк, төрле-төрле Э, сүзләр төрле төрле аклану кеше үзенә э, таба но аның турында даже ният тә юк иң бөтен нәрсә нияттән башлана кешенең ниятендә э, ният менә шушы ярар мин иншалла хаҗ кылырмын аллах миңа җиңеләйтсә иде иң кимендә дога кылып дога кылудан башласа кеше миңа хаҗ кылырга миңа аллахым ярдәм итсәң иде Бу вакытта ул уже беренче адым ясый. Ә Аллаһ Кудси хәдисендә әйтелә, әгәр дә кеше миңа бер адым ясый, мин аңа җигереп килермен, ди Аллаһ Тәгалә. Без әгәр дә бер адым ясасак, хотя бы паспортны эшләтсәк, без уже бер адым ясадык дигән шикелле. Менә шулай дога кылып, э, Аллаһтан сорап, иншалла Аллаһ Тәгалә һәрбер э, кешегә э, хаҗ кылырга мөмкинчелек бирәчәк. Ә яны бит әле теләгән кешенең дә акчасы булып та ул хаҗ кыла алмый кай кай вакытта. Вот шуңа күрә менә бу ике хәдисне шулай ук онытмагыз. Һәм хаҗ хаҗ вакытында җәмәгать ул менә шундый бер үзенчәлекле бер сәфәр Шушы сәфәрдә кеше, менә кем, кем хаҗда булды, ул аның бөтен матурлыгын, бөтен тәмен хәзер инде күз алдына китерә, китерә ала. Менә иң беренче хаҗ ул шундый сәфәр, ул шундый гыйбадәт. Шушы сәфәрдә дөньядан бөтен баймы, хәерчеме, укытучымы, идән себерүчеме, бөтен төрле-төрле Э, кешеләр алар бер урында җыелалар яғни аллаһ тәғәлә төрле төрле кешеләрне акмы син карамы син баймы син фәкыйрме син э, гыйлем иясеме син гади кешеме син аллаһ тәғәлә менә бер тигез иттереп кешеләрне тигезләштерә дә һәм Шушы Кәгъбәтулла янына кешеләр җыела. Ягъни монда бер тигезлек күрсәм була. Кешеләр бөтенесе бер тигез. Икенчесе кыска гына бер вакытта, әйе, аның хаҗ сәфәре хәзерге вакытта 20 көнгә, 25 көнгә сузыла. Әмма дә ләкин кеше гомер буе акча җыеп, ул аның өчен сәфәр наоборот кыска була. Шушы кыска гына вакытта һәрбер кеше Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям җиргән урамнардан, җиргән урыннан намаз укыган намаз укыган мәчеттә менә шушы шундый истәлекле тарихи урыннар белән Э, ислам динен кая үсеш алган ислам дине кемгә килгән менә шушы изге мәккә һәм мәдинә шәһәрләрен Э, сафа һәм марва гарәфәт таулары менә бөтен бөтен шушы э, урыннар белән тарихи урыннар белән танышырга э, мөселман кешесенә мөмкинчелек бирелә кыска гына бер вакытта егерме көн ул күп итеп күренә ул озак итеп булыр дип күренә ул но анда баргач ул кайтканда уже кайтасы килми дип шулай нитеп торасың вот ягъни кыска вакытта Шушы тарихи урыннар белән танышырга мөмкинчелек мөмкинчелекләр бар. Әйткәнемчә, күп кеше мөмкинчелеге булып та, күп кеше хаҗны әле хаман киләсе елга, киләсе елга булыр әле, моны эшлисе бар дип, ул аны кичектерә. Мөмкинчелеге булган кеше даже кичектерә хаҗны. Мына теге акчасы булмаган, әҗәткә баткан кеше турында сүз даже бармый, даже мөмкинчелеге, паспортлары булып та, бөтен теге отпускмы, нәрсә монда, акчасы булган кеше даже хаҗга, хаҗны, хаҗ сәфәрен кичектерә. Төрле-төрле сәбәпләр аркасында. Ә, әйткәнемчә, хаҗ ул шәхси гыйбадәт. Аны аерым бөтен гаиләне анда барып э, хаҗ кылдырасы түгел. Ул һәрбер мөселман өстендәге булган бурыч, Кайбер кеше уйлый, мин семьяга э, теге без семья белән барасы килә. Әйе, семья белән барсаң бик яхшы ул. Хатын белән бергә хаҗ кыласың да, бит аерым хатын белән барасы бар иштан бер кылсаң. Сразу икегез кылсагыз ул бик яхшы, но э, хаҗ ул шундый менә шәхси бер э, гыйбадәт. Хәм төрле-төрле төрле-төрле дөньяви дөньяви мәшәкать аркасында кешеләр хаҗ кылмыйлар. Э, ягъни шайтан төрле-төрле сәбәпләр таба. Э, кемдер башта үзенең баласын аякка бастырам дип, анда монысын эшләргә кирәк, малайга аласы бар, машина аласы бар, квартира аласы бар, кызга квартира аласы бар, тегесе, монысы, менә шулай уйлый, уйлый кеше үз өстенә, үзе үз-үзенә шундый нәрсә эш таба ул үз-үзенә. Но малай бала диеп, балалар диеп, Аллаһ Тәгалә бит инде ризыкны үз өстенә ала. Ул даже Коръәндә әйтә, нахну нарзукукум. Ягъни без ашатабыз кешене. Ягъни Аллаһ Тәгалә ризыкны үз өстенә алды. Һәрбер кешенең үзенең э, ризыкны ашыйсы ризыкны Аллаһ Тәгалә үз өстенә ала. Син бала өчен кайгырып, бәлки син ул балаңа квартира алырсың, ә ул син картайып бешкәндә бөтенләй өеннән куып чыгарыр. Бөтенләй сине э, танымас ул сине, хөрмәт итмәс балаң. Э, Гомәр радиаллаху анхуның бер сүзләре бар. Әгәр дә кешенең хаҗ кылырга мөмкинчелеге бар икән, һәм ул аны э, кичектерә икән, ягъни соңрак Э, хаҗ кылырмын дип аннары киләсе елга яки берәр ничә елдан соң һәм мөмкинчелеге булып та ул хаҗ кылмыйча үлеп китсә кыямәт көнендә аның маңгаенда имансыз дип язылып куячаклар ул кешенең ул теге кәфер булып үлә дигән сүз түгел просто бу кешенең менә шулай э, гафләттә э, кыямәт көнендә шундый тамга булачак Әгәр дә кешенең мөмкинчелеге булып хаҗ кылмаса. Вот, менә шушы э, бу э, хаҗ хаҗ хаҗ сәфәрен кичектергән кешеләр турында сүз бара. Һәм менә шушы хаҗга баргачтын хаҗның бөтен ниләрен карасаң, хаҗның баганаласын, э, хаҗның баганаларын Анда бит инде хаҗ ул бит инде төрле-төрле нәрсәгә бүленә. Башта бер көнне монда барасың, икенче көнне тегендә барасың, өченче көнне монда кунасың, төн кунасың, дүртенче көнне тегендә барасың, монда таваф кыласың. Менә һәрбер гыйбадәттә Аллаһ Тәгалә үзен үзенчә менә шундый э, хикмәт Һәрбер гыйбадәт үзенчә бер хикмәтле була. Мәсәлән, шушы хаҗ сәфәрен әйдәгез, хаҗ күп кеше хаҗ кылмады, әме, менә гомрәгә барып кайткан кешеләр тоже бар, аларга да аңлашылыр. Хаҗ яки гомрә барган хаҗга яки гомрәгә барган кеше ул менә шушы сәфәр ул аны Үлем белән чагыштырсам була. Менә кем хаҗга барырга җыена, ул бер айга бит инде почти барасында да. 25 көн, 20 көн гомрәгә барган кешене ике атна, ну барбер, даже менә син хаҗга барасың, гомрәгә барасыңмы, син үзеңнең бөтен туганнарың белән саубуллашасың. Үзеңнең бөтен өйдәге, син бит инде бер ай булмыйсың, почти бер ай булмыйсың. Өендәге эшләреңне син туганнарыңа, дусларыңа, күршеләреңә әйтеп калдырасың. Моны эшлә, моңа су сип, тегесен ашат, моны эшлә, тегендә барып кайт, моны эшлә. Кеше бер айга план төзи. Әйтә, моны эшләгез, тегене эшләгез. Ул бит ни, как будто саубулашкан шикелле була. Бөтен ни белән, үзенең гаиләсе белән. Әгәр дә ди кайтмасам, акча менә мин бер кешедән алып торган, шушы акчаны минем малымнан түләрсез дип әйтә ул. Менә шул ул шундый үлем шикелле. Даже хаҗга бит инде барыр өчен син әгәр дә бер кая эшлисең икән, син аннан отпуск аласың, почти бер айга аласың син. Эштән китеп китеп барасың почти. Менә шулай итеп, э, кеше үзенең бөтен мәшәкатьләрен бер айга калдыра. Һәм ул дөрестән дә калдыра ала аны. Кешеләр дә табыла, эштән дә эштән дә каршы килмиләр. Э, туганнары, дуслары, все бар, без сиңа без иене карабыз, хуҗалыкны карабыз дип, менә э, шулай кеше саубулаша. Менә үлем, ул бит үлем шикелле. Син саубулашасың, бәлки син кайтмыйсың. Һәм үзенең ие белән саубуллашкач, кеше бит инде электән хаҗга атка утырыпмы, диягә утырыпмы, хәзерге вакытта кеше самолетка утыра да, һәм шушы самолетны инде бер галим чагыштыра җиназалыкка, теге без бит мәетне салабыз, э, носилкага инде. Шушы самолет ул җиназа, җиназа э, ягъни зиратка алып бара торган җиназалык шикелле. Күтәреп алып баралар сине шунда. Шушы самолетта булганда э, син бит инде белмисең кем белән барасың. Ярый син бер группа белән барасың, шушы группада төрле-төрле кешеләр була. Берсе, син әле алар белән таныш түгел. Даже син самолетка утырганда да син белмисең, кем син янында утырып тора. Капризный кешеме ул, әйбәт кешеме ул, юмарт кешеме ул, саран кешеме ул, сөйләшә торганмы ул, яки наоборот сөйләшми торган шундый кеше. Кайвакытта син даже аэропортта басып торганда чиратта Сине берсе төртә, берсе нәрсәдер әйтә, тегесе нәрсәдер эшли. Менә шулай кеше шушы сәфәрдә самолеттамы ул, кая басып торамы ул, ул төрле-төрле шундый менә шундый авырлыклар белән. Һәм шушы кешеләр аңа или сөенеч китерә, яки шушы кешеләр аңа наоборот авырлык китерә. Һәм менә шушы сөенечле вакыйгалар һәм шат, э, һәм шундый кайгылы нәрсә, авырлыклар аны чагыштырырга була кешенең э, гамәлләре белән. Кеше бу дөньяда яшәгәндә ул яхшы гамәлләр кыла, кеше бу дөньяда яшәгәндә ул начар гамәлләр кыла. Хаҗ сәфәрендә дә ул шулай ук начар кешеләр белән очраша, икенчедән ул яхшы кешеләр белән очраша. Гамәлләр шикелле. Кабердә ятканда да безнең гамәлләр ул шулай ук безгә тәэсир итә. Ну, э, яхшы гамәлләрең күп булса, э, синең теге э, кабердә ятуың җәннәтнең бер бакчасында шикелле булачак. Әгәр дә синең бик күп начарлык эшләдең икән, син кабердә ятканда сиңа шулай ук авыр булачак. Авыр булачак сиңа. Ә, менә шушы ни турында, сәфәр турында. Ә, өченчесе, өченчесе хаҗ кылганда яки гомрә кылганда ә, кеше бит инде үзе белән акча ала, мәсәлән, аңа әйтәләр, 50 мең үзең белән ал да, ул сиңа җитә дип. Ну, ул ту тегендә бара, ту монда таксига түли, ту аның анда экскурсиягә барасы килә, ту аның монда ашыйсы килә. отельдә ашыйсы килми пешереп, кафеда ашыйсы килә аның рәхәтләнеп кенә, акча түләп кенә. Ул монда бара, такси белән хәрәмгә җири, һәм аның акчасы бетә, бетәргә мөмкин. Һәм шул вакытта ул нәрсә эшләргә белмичә, бер вакыт аңа иртә белән телефонына смс килә, синең яки туганың, әтиеңме, әниеме яки улымы, кызымы сиңа акча җибәрә. Сиңа мәсәлән 20 мең акча җибәрә. Синең как раз акчаң беткәни. Нәрсә эшләргә белмисең, сиңа акча килә яки дустың җибәрә. Менә шушы килгән акчага кеше ничек сөенә? Эй, Аллага шөкер, онытмадылар. Аллага шөкер, җибәрделәр. Үзем даже сорамадым, сорарга да җитешмәде. Сорарга да мөмкинчелек юк, мәсәлән. И сиңа акча килә. Картагамы, нигә мандамы? Кеше шатлана һәм сөенә. Моны нәрсә белән чагыштырсам була? Менә үлгән кешеләргә без бит дога кылабыз. Ягъни без Аллаһтан сорыйбыз, "Я Раббым, әтиемне гафу ит, әниемне гафу ит, туганымны гафу ит. Коръән укып, савапларын аңа э, Аллаһым, савапларын да аңа ирештирсәң инде." Мәетләр дә шулай безнең менә шушы э, догаларыбызга, кылган изгелекләребезгә кырбан чалабызмы аның исеменнән, садака бирәбезме аның исеменнән, алар шулай ук шатлана һәм сөенә. Алар бер нәрсә эшли алмый, ну алар өчен ул җиңеллек була. Һәм хаҗ вакытында да безгә килгән любой ярдәм, акчамы ул, безне ашаталармы, нәрсәдер эшләр, ул шулай ук без шуны шулай сөенәбез. Без сорамадык, но безгә ярдәм иттеләр. Һәм дүртенчесе Төрле-төрле авырлыклар булырга мөмкин хаҗ хаҗ вакытында. Төрле-төрле көтмәгән нәрсәләр булырга мөмкин. Мәсәлән, син басып торасың чиратта, сине таможня кертми сине. Син нәрсәдер алып кердең. Мәсәлән, син басып торасың, синең мәсәлән паспортны срогы чыга. Син әллә ярар дип ярар җибәрерләр әле дип син менә шулай битараф булдың да и сине проблем килеп чыга или мәсәлән син прививка эшләтмәдең Ярар, килеп чыгар әле берәр нәрсә. Ярар, акча түләрмен әле. И сине рас кертмиләр, сине хаман тотып торалар. Бөтен кеше узып китте, син хаман басып торасың. Менә шундый авырлыклар була. Бу авырлыклар нәрсә белән чагыштырсаң була, кешенең шулай ук э, кылган гамәлләре белән. Ягъни кеше кабергә, ахирәткә, Аллаһ каршына басарга ул үзенчә бер багаж белән килергә тиеш. Әзер, аның гамәлләре булырга тиеш. Син, мәсәлән, аэропортта бөтен кеше автобусга утырды, ә син үзең сумканы хаман көтәсең. Сумка юк синең. Югалды каядыр. Ни өчен югалды ул? Чөнки бөтен кеше аэропортка утырыр алдыннан ниндидер тамга куйды сумкага. Кызыл төстә, берсе нәрсәдә бәйләп куйды анда, күрер өчен. Ул бит тегендә чыга, нәрсәдә? Э, сумкада чыккан әйбергә. Бөтен кеше алып бетерде, син калдың, чөнки син әзерләнмәдең. Әгәр дә син әзерләнгән булсаң, берәй тамга куйсаң, сиңа җиңелрәк булыр иде. Менә кабердә ятканда да шулай, э, ахирәттә дә шулай, кешене, кешенең ничек бу дөньяда син гамәл кыласың, ул ахирәттә дә шулай булачак сиңа. Или ул сиңа шатлык китерә, или ул сиңа наоборот, сиңа авыр булачак. Вот. Менә бу авырлыклар турында инде. Э, бишенчесе ихрамны, ну ихрам инде ул кәфенлек белән чагыштырсаң була, ул ике кием инде, э, ахирәт күлмәген э, чутламасак, ул как раз безнең менә кәфенлектә була ихрам. Бөтен кеше ихрам кия, директор да, өйдән җуучы да, бөтенесе бер тигез ике ак киемдә булалар. Э, бишенчесе анысы бик шундый менә җылата торган әйбер ул да булса кеше иң беренче э, ул менә хаҗ кылган саен гомрә кылган саен хоть өченче тапкырмы син хоть унынчы тапкырмы мәккәгә кергәч менә иң беренче Гомрә гомрә кылып керәсем бит янда. Иң беренче шушы хәрәм нәрсәсенә кергәч, җылата торган әйбер 100% ул Кәгъбәтулланы күргәч. Кеше Кәгъбәтулла күзне төшә икән, шундый кара э, аны менә сөйләп булмый яны күргәч кенә кешенең бөтен э, булган күз яшьләре ага инде. Шушы ә, бөек шундый нәрсәне күргәч инде. Олы нәрсә белән чагыштырырга була, Аллаһы Тәгалә белән очрашу, Аллаһы Тәгалә белән күрешү. Ягъни ул бик шундый сөендерә торган Аллаһы Тәгалә белән Аллаһы Тәгаләне күрү, Аллаһы Тәгаләне менә уже бөтен теге ә, кыямәт көне беткәч, уже бөтен нәрсә билгеле булгач, син җәннәтле икәнең, менә иң шундый бәхетле мизгелләр ул Аллаһы Тәгаләне күрү була. Ничек күрәсең? Кайчан күрәсен, кайда күрәсен, ничек күрәсен сияны, анысы безгә билгеле түгел. Ләкин иң менә шундый җылата торган нәрсә ул Кәгъбә тулагы карагач инде. Сафа һәм Марва тавында, ул хәзер инде тау түгел, шундый мәчет эчендә генә җигереп җигереп йөрисең бер таудан икенче тау арасында. Аны чагыштырырга була шәфәгать белән. Шәфәгать ул, ягъни урысча була заступничество, ягъни яклаучы. Сафа белән Марва арасында әзрәк җигереп аласың. Ул аны шәфәгать белән чагыштырсаң була. Менә кыямәт көнендә без шулай ук шәфәгать сорап җигереп йөрербез. Кеше талпа-талпа пәйгамбәрләрне эзләячәк. Без пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлламне эзләячәкбез. Кем безгә, кем безне яклар микән? Тик юристны эзләгән шикелле, безне мәсәлән, нәрсә ниндидер булса да безнең килеп чыга бу дөньяда берәй проблем. Без эзлибез юрист, чөнки ул белә, кайда нәрсә язарга, кайда нәрсә әйтергә. Менә без дә кыямәт көндә шулай җигереп җирәчәк кеше. Кая микан ул? Монда бара, башта килерләр Адәм алейхиссәлам янына. Я Адәм дип әйтербез аңа. Сине Аллаһы Тәгалә шулай яратты, бөтен фәрештәләр сиңа сәҗдә кылды. Шундый дәрәҗәле. Сиңа түгел, ягъни ихтирам йөзеннән Аллаһның сүзен тыңлап, бөтен фәрештәләр сиңа дога кылды. Э, сәҗдә кылды. Аллаһ Тәгалә сине шулай зурлады, бөтен исемнәр, бөтен әйберләрнең исемнәрен син әйтеп әйтеп бирдең. Безнең өчен шәфәгать шәфәгатьче булсаң иде дип, Адәм алейхиссалам, мин ди сезгә бер ишектә ярдәм итә алмыйм. Нух пәйгамбәргә җибәрә, Нух пәйгамбәр дә әйтә, мин э, болай да минем Аллаһ та минем догамны уже кабул итте. Э, Нух пәйгамбәр җибәрә э, Ибрахим пәйгамбәргә, Ибрахим пәйгамбәр җибәрә Муса алейхиссәламгә, Муса алейхиссәлам э, җибәрә Гайса пәйгамбәр янына һәм Гайса пәйгамбәр э, җибәрә уже Безнең пәйгамбәребезгә Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям һәм менә шушы зур шәфәгать ишекләре инде безгә ул вакытта ачылачак. Сафа белән Марва арасында җигерү ул шулай ук. Монда җигерәсен, тегендә эзлисен, кем безгә ярдәм итәр микән? Һәм э, Гарафат тавы ул инде хаҗның э, төп өлеше. Гарафат тавында басып торганда Ну, ул Гарәфәт тауында инде теге күбрәк хәзер тау дигән нәрсәдә анда басып тормыйсың, шундый ангар шикелле суыта торган, анда бөтен менә хаҗилар дога кылалар. Э, бергә инде Гарәфәт тавын менә шушы мәхшәр мәйданы белән чагыштырсаң була. Бөтен кешеләр шунда җыелышып, көтеп торалар, дога кылалар. Менә Гарәфәт тавын шуның белән э, чагыштырырга була. Эссе вакытта Вот. Хәм Гарәфәт тауына басып торганнан соң инде кешеләр китеп баралар Муздалифада, Муздалифада кунып инде Минага баралар. Э, меңләгән кешеләр менә шушы бер урыннан икенче урынга күчәләр һәм менә шушы кеше анда бер үзе генә бармый анда кешеләрнең һәр вакыт кешеләр баралар төркем төркем һәм һәр бер төркемдә үзенең җитәкчесе була анда Син бер үзең анда йөрмисең, синең анда һәрвакыт ниндидер булса да проводник була, кеше була. Ул сине алып бара. Аны чагыштыралар, кыямәт көнендә һәрбер өммәт үзенең пәйгамбәре артыннан барачак. Һәрбер өммәт үзенең пәйгамбәре, үзенең пәйгамбәре артыннан инде барачак. Ният кылыгыз, Аллаһтан сорагыз, һәр намаздан соң, Аллаһым, хаҗ кылырга мөмкинчелек бирсәң иде. Аллаһ Тәгалә көтмәгән җирдән бирәчәк.